Helo pob un, Mister Mathias sydd fan hyn, a croeso nôl! Mae'r Pasg wedi bod, a ydych chi wedi gweld y gwallt yn mynd yn wyllt bod man a'r barf yn dechrau tyfu? O! Mae rhaid fi dweud, mae Mister Mathias yn stressed! Fi'n rili stressed. Pam dwi'n stressed? Wel, Mae'r gwers heddi wedi cael ei recordo cyn y Pasg, a dwi wedi rhoi e ar yr um, rhaglen golygu sydd gyda fi fan hyn. A beth sydd wedi digwydd, dwi wedi gwasgu'r bwtwm yma anghywir, a jyst yn lle jyst lanlwytho fe lan i chi nawr, mae rhaid i fi recordio fe eto. Anyway, diolch yn fawr i pob un sydd wedi gwylio'r fideo ola. Fi'n gobeithio bod e tamed bach o help i chi. Ac heddiw nawr, ni'n mynd i creu y timeline go iawn. Ac i chi'n lli gweld ar yr sgrin um, Dyma'r daenlen dw i wedi gwneud. Chi'n gallu gweld dwi wedi gwneud hwn ac fydd eich taenlen chi yn edrych tamaid bach fel hyn ar ôl i ni gorffen. So, jyst i mynd dros yr gwers diwetha, beth sydd gyda ni fan hyn, mae tri fath o data gyda ni. Y labeli, Mae gyda ni rhifau, ac wedyn mae gyda ni fformulau. Ac mae fformulau wastad yn dechrau gyda beth? Ie, yeah, afaliad. So, ni'n mynd i fynd ati nawr, mae templed gwag gyda chi yn Google Classroom, so bydd angen chi agor hwnna fyny, a wedyn mae ddau beth gallwch chi gwneud. Gallwch chi edrych ar y sgrin unwaith, a wedyn mynd nôl, a wedyn dachrau um, uh, gwneud eich timeline eich hun, neu gallwch chi um, a gwasgu yr um, pwyso, uh, pause button, i just i, um, i, so, i wneud y gwaith a wedyn cario mlaen. So, bant â ni. Nawr, i chi mynd i gweld um, tainlen gwag fel hyn. Nawr, dwi wedi gwneud y bach fwy o seis, so mae fe'n llenwi, yr, um, llenwi y sgrin bach yn well i chi. Nawr y peth cyntaf mae angen i ni wneud, yn cell yma, cell A1, dw i'n mynd i ysgrifennu y title. Nawr y title, nawr, um, beth dw i yn mynd i gwneud, wneud siŵr bod uh, pob peth lawr fyna. Nawr, un peth sy'n eitha diddorol, gyda un o'r fideos blaenorol, mae'r camgymeriad sillafu enfawr ar y trefnu. Mm, ok. Um, beth sy'n diddorol yw, amser i chi'n yn typio mewn trefnu gyda i dot mewn i Google, Mr Mathias nawr yw rhif un. Anyway, so beth ni'n mynd i wneud nawr yw rhoi y costiau lawr fan hyn. Nawr, mae hwn yn label eto achos y sgrifen yw e, a ydych chi yn sylwi bod pob peth yn aros um, ar, yr, uh, ar yr ochr chwyth. A wedyn, ystafell, dyma ble fyddwch chi yn cynnal y parti. Um, ar lwy, arlwyo, Dyma yr uh, bwyd a'r diod. Wedyn, adloniant. A wedyn, bagiau anrhegion, y gift bags. Nawr, chi'n gallu gweld, mae'r rhain i gyd ar yr ochr chwyth. Mae'r rhain i gyd yn ysgrifen. So wedyn, beth dwi'n mynd i wneud yn yr ail golofn, yn by 4, dwi'n mynd i ysgrifennu lawr yr er prysau. So, yn gyntaf, 100, 5 pint y pen am bwyd, wedyn 100 punt am adloniant a wedyn 2 punt 50 am y bagiau. Nawr, beth dwi eisiau dangos i chi fan hyn nawr, tasyn ni yn rhoi yr arwydd punt ar y dachrau, mae'n newid hwnna nawr mewn i testyn. okay, mewn i ysgrifen. So newch yn siŵr bod chi ddim yn rhoi'r arwydd hyn ar y dechrau. Nawr, ar, Google, ar Microsoft Excel, mae hwn bach yn wahanol, ond ar Google Sheets mae angen chi'n ei siŵr chi'n just yn teipio mewn y rhifau. A chi'n gallu gweld mae'r rhifau i gyd ar y dde. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just i roi'r yr un, each yr un. Nawr, chi'n gallu gweld, mae hwnna'n testyn eto, a mae hwn nawr ar y dde. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr, dwi yn mynd i rhoi bocs o gwmpas hwn fan hyn. So fi'n uwcholeio hwnna i gyd, so fi'n dal ar y bwtwm chwyth y llygoden, uwcholeio, highlight, a wedyn Dw i yn mynd i fynd fyny, chi'n gweld more fan hyn. Fi'n mynd i dewis borders, a fi'n mynd dewis borders, all borders. So popeth fi wedi i'w choleo, mae border yn dod o gwmpas. Nawr, gyda trefnu parti fan hyn, mynd i borders eto, ond nawr, dwi jyst eisiau llinell ar gweilod. Oce. Okay. Nawr, ni'n mynd i symud ymlaen nawr. Beth dwi'n mynd i wneud nawr yw tipio mewn nifer. So faint o bobl sydd yn mynd. I ni'n mynd i trefnu parti lan at 30 person. Okay? Ac beth i ni'n mynd i gwneud wedyn, fan hyn, Ydy, teipio mewn 0, teipio mewn 1, 2, a beth ydych chi'n gallu gwneud ydy jyst teipio fe mas nes i chi'n cyrraedd 30. Ond mae hwnna yn creu llawer o waith i chi. So beth i ni'n mynd i gwneud nawr yw jyst uwcholeuo 0 lawr i 2, a wedyn Dw i yn mynd i llusgo fe lawr. I tua 40 dwi'n meddwl. A wedyn 41. Oce. Okay. Fi wedi llusgo'r hynna i gyd lawr. Nawr, yn yr ail o golofn, beth dw i am mynd i gwneud, dwi'n mynd i roi'r costiau mewn o rhain i gyd. Nawr, gallen ni tipio mewn ystafell. OK? Ac gall, gallen ni tipio mewn fan hyn arlwyo, sef y bwyd a'r diod. Gallen ni tipio mewn arloniant. Ond mae ffordd gwell o wneud e. A dyma'r ffordd gwell. Dwi'n tipio mewn hafaliad. A fi jyst yn clicio ar A4. A fi'n gosgi Enter. Mae fi'n tipio i mewn i ni. So, equals, hafaliad.

amser mawr i fi achos does dim angen fi ysgrifennu'r geiriau i gyd. Ac hefyd, os dwi wedi sillafu rhein yn gywir, mae'r rhai 'na yn mynd i fod yn gywir hefyd. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr yw bwydo mewn cost yr ystafell. Nawr, cost yr ystafell ydy 100 pent. Nawr, y ffordd anghywir o gwneud e ydy tipio mewn 100 a wedyn 100 ar gyfer pob un. Y ffordd cywir o gwneud e ydy, beth? Ie, yeah, cyfeirio at y cell yma. So ni'n teipio mewn hafal B4, enter. Nawr, Dyma'r broblem sydd gyda ni. Os i chi wedi gwylio gwers diwetha, os dwi'n llusgo hwn lawr, mae'r rhain i gyd yn newid, a dwi eisiau hwnna i aros am 100. So beth mae angen i fi gwneud ydy defnyddio'r cyfeirniod absolute, sef rhoi'r arwydd dollar yn ganol y by 4. So by dollar sign 4. Gwasgu. Enter nawr. A mae hwnna'n 100. Ac os dwi'n llusgo fe lawr, chi'n gweld, mae'n aros yn 100. Os dwi'n clicio fan hyn, by 4. Fi'n clicio fan hyn, by 4. Clicio fan hyn, by 4. A gallwn ni llusgo hwnna lawr wedyn. i'r 30. Nawr, chi'n gweld mae adloniant yr un peth. So dwi'n mynd draw i'r adloniant fan hyn nawr, a dwi'n eisiau chi gwneud eto hafal, clicio ar adloniant, rhoi dollar sign rhwng y by a'r chwech, A wedyn, gallwch chi llusgo fe lawr. Ac os fi'n clicio ar yr uh, dy 41, chi'n gallu gweld, mae'n dal yn dweud by dolar sain 6. Nawr, Ni'n mynd i wneud yr arlwyo nawr. Nawr, yr arlwyo yw bwyd a diod. Nawr, mae hwn tamed bach yn wahanol, achos mae arlwyo yn newid gyda faint o bobl sydd yn mynd. So, os mae dim yn mynd, chi ddim yn mynd i gwario dim ar bwyd. Os mae dau yn mynd, chi'n mynd i gwario deg punt ar bwyd. Os mae 30 yn mynd, chi'n 30 lluosi gyda 5 ac i chi'n cael y pris yna am y bwyd. So, beth ni'n mynd i wneud nawr yw fformula tebyg i'r un oedd gyda ni. So, ni'n hafal b dollar sign 5 Ond mae angen i ni nawr lliosi fe, lliosi fe, ac arwydd am lliosi ydy seren gyda'r nifer, ac mae'r nifer yn A11. Nawr, newch maths y pen, beth ydy dim 5? Dim pump. Ie. Yeah. Yn zero. Nawr, dwi'n mynd i wneud y fformula yna eto i chi. Hafal. Arlwyo, sef by pump. Dwi'n rhoi y dollar sign mewn. Lliosi, sef y seren,

Beth yw 2 i 5? Ie. Yeah. So, dwi wedi gwneud y fformula tri gwaith. Mae'r rhifau, dwi'n gwybod bod nhw'n gywir, so felly mae'r fformula yn gywir hefyd. So beth dwi'n mynd i wneud nawr yw llusgo fe lawr. Nawr dwi'n mynd i ddangos tric bach i chi fan hyn nawr. Os dwi yn rhoi clic dwbl fan hyn, Clic clic. Mae'n llusgo fe reit lawr, reit i'r gweilod fyna. A 35, 35 yn 15 a 35 yn 150. So llawer o arian i talu allan os mae pawb yn mynd. So wedyn, dwi'n mynd i wneud yr un peth ar gyfer y bagiau. Nawr, os i chi eisiau um, just stopo'r fideo fyna a ceisio fformula ben eich hunan, gallwch chi wneud e, gydym problem o gwbl. Ni'n ôl? Bage. B, saith, rhoi y dola sain mewn, lliosi fe gyda A11. 0. Wneud e eto, jyst i profi bod yn gweithio, 1, 2.5, dylai fod yn 2.5. So, rhoi dollar sign fan hyn, a lliosi fe gyda hwn, a 12. A jyst i wneud siŵr, newn ni fe eto, clicio fan hyn, rhoi y dollar sign mewn, a lluosi fe gyda yr A13. A rwy'n mynd checo hwnna o'r eto, achos dwi wedi gwneud camgymeriad rhywle fan hyn. So, o, oh, chi'n gallu gweld? Beth yw'r camgymeriad? Ble ddyle hwnna fod? Ie, dyna fod rhwng y B a'r 7. Gwisgo enter. Nawr, dwi'n gwybod mae rhaid i gyd yn gywir, so gallai naill llai llysgo fe lawr, neu clic dwbl. Mae'r clic dwbl hyn yn gweithio os mae gyda chi rhywbeth yn y colofn chwith a bwysau fan hyn. So, clic dwbl, A mae fe'n neud e i gyd. Nawr, 35 ydy 150, 32.5, mas y pen, mae rhaid fod yn hanner 15 efe, hanner 150 sef 75. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud nawr ydy colofn arall i adio fyny'r costiau i gyd. Nawr, os ych chi'n gallu gweld fan hyn, dwi'n mynd i teipio mewn cyfanswm. Cyfanswm. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw adio rhai nawr i gyd fyny. Ac i adio nhw gyd fyny, mae tri ffordd gyda fi sut i wneud hyn. Y ffordd syml, y ffordd syml iawn o gwneud hynny yw jyst i mynd hafal a wedyn ni'n adio nhw gyd fyny, sef B11, adio C11, adio D11, adio E11. Gwasgu enter. So, os oedd neb yn mynd i'ch parti chi, bydde rhaid i chi talu 200 punt achos chi wedi bwcio yr ystafell ac i chi wedi talu am yr adloniant. Newn ni hwnna eto nawr, ond defnyddio fformula bach yn wahanol. A'r fformiwla gwahanol y tro yma, ni'n mynd i tipio mewn hafal, achos mae fformiwla gyda ni, tipio mewn sum, agor cronfach, uwcholeuo y rhifau ni sy'n adio gyda'i gilydd, cau y cronfach a gwasgu Enter. Nawr, os ni'n adio hyn i gyd, 100, 200, 250, mae hwnna'n gywir. Nawr, dwi'n mynd i ddangos i chi nawr trydydd ffordd. A'r trydydd ffordd, mae hwn bach yn wahanol i Excel, ond y trydydd ffordd ydy uwch o lai o'r rhain, a wedyn mynd fyny a clicio'r botwm yma, functions. So fi'n clicio ar hwnna, clicio sum, a mae fe'n gwneud y fformula yna, dwi i wedi teipio mas, yn automatic, a fi'n jyst yn clicio enter. Na hwnna eto i chi. Fi'n uwcholeuo, Fi'n mynd a clicio yr function button hyn. Gwasgu sum. Mae'n creu y function i ni, y ffwythiant i ni. A ni'n clicio enter. A beth dwi'n mynd i wneud nawr yw jyst rhoi clic dwbl. A mae'n jyst yn copio'r fformula na lawr i ni i gyd. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw dwi'n mynd i i'w choleio y rhifau yna i gyd, a dwi'n mynd i rhoi'r border o gwmpas e. A'r ail beth dwi'n mynd i wneud nawr, chi'n gallu gweld mae'r rhifau gyda fi fan hyn, Be dw i'n ei wneud, dwi'n fformato rhain nawr fel pennoedd. Nawr, chi'n cofio, tasyn ni jyst yn teipio mewn arwydd pent o flaen, mae yn mynd i newid pob peth, chi'n gweld? Popeth yn anghywir. So beth mae angen i fi gwneud ydy hyn. I'w chwaraeo rhain i gyd, neu jyst dewis yr un cyntaf, hyn dy gyntaf. Chi'n gallu gweld mae dollar sign gyda fi fan hyn, ac mae fe format as currency. Ond achos mae Google yn Americanaidd, os fi'n clicio hwnna fyna, mae'n mynd i newid e yn doleri i fi. So dwi ddim eisiau hwnna. So beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i more formats, A beth dwi'n mynd i gwneud ydy mynd reit lawr i'r gwaelod a dewis y punt. Dwi'n gwneud eto fan hyn. A chi gweld, mae newid pris yr ystafell nawr i pennoedd. Fi'n mynd i wneud yr un peth fan hyn eto, mynd more format, mynd lawr y gwaelod, dewis pent. Nawr, gallen ni wedi arbed amser drwy uwcholeuo nhw gyd, uwcholeuo nhw gyd, mynd i'r fformat, mynd lawr y gweilod, dewis pent. Ac ydych chi'n gallu gweld, achos dwi wedi newid rhain i punnoedd, mae'r rhain yn newid yn punnoedd yn automatic ac hefyd y cyfanswm yn newid yn punnoedd. hefyd. Nawr, y peth ola, dw i yn mynd i fformatio hwn. Mi jyst yn mynd i roi'r lliw o glos y top fan hyn. Ac mi roi'r lliw trwy defnyddio y box fill colour hyn. Os chi ddim yn gallu gweld e, cliciwch fan hyn a gallai newid hwnna i rhywbeth gwahanol. Just defnyddio uwcholeuo, pot paint. Just cofiwch defnyddio um, un lliw fan hyn. A beth gallen ni gwneud ar y top, jyst i ddangos bod ni'n gallu newid e. Gallen ni clicio ar y top fan hyn, a falle newid A falle gwneud e bach yn fwy. A beth gallen ni wneud hefyd yw stretcho y cell os yn eisiau, jyst i wneud hwnna. OK? A dyna ni. Dyna'r gwers heddiw. Nawr, yn y gwers nesa, fyddwn ni'n adio mewn pethau uh, arall mewn i fan hyn. Ond, am heddiw, na i sydd angen i chi gwneud ydy creu y timeline yma. Nawr, cofiwch, rhowch eich sylwadau chi ar gwaelod y fideo, anfonwch negeseuon, um, amser gai amser, ceisiau fynd trwyddo nhw i gyd, ond peidiwch gyfidio gormod gyda hyn. Treiwch eich gore glas. Nawr, os i chi sy'n fwy o her, beth dwi'n mynd i gwneud hefyd, dwi yn Google Classroom, dwi yn mynd i rhoi mewn lle i chi i herio'ch hunan, os dwi ddim wedi rhoi digon o waith i chi fan hyn nawr. Ond, Pob lwc, cadwch eich hunan ddiogel, cadwch eich hunan yn hapus, a cofiwch, mae gyda fi 480 subscriber ar hyn o bryd, os dwi'n cael 500, waw, gen i weld beth gewn ni. Ok, so, hwyl am nawr.